Ýurtdan ýene bir gorkunç habar geldi. Wideo geçmänkä laýk basyň paýlaşyň jynsy taýdan zorlanan maýyp dört çagaly aýal doganymyzy goldalyň. Salam hormatly Arkadagymyz! Men Daşoguz welaýatynyň Gubadag şäheriniň ýaşaýjysy Gulmyradowa Selbi. Iki müň ýigrimi dördünji ýylyň mart aýynyň ýedisi güni bir nätanyş taksä münenimde, şol sürüji meni aýdan ýerine ertmäni aldap, öz öýüne ertip, meni urup-zorlap zyna etdi. Gubadag şäheriniň prokuraturasynyň sülçüsi Çaryýew Rahat oglany goldap, meniň arzamy gyzgandyrmady. oglany hiç hili çäre görmedi. Şol günäkär oglana kanun esasynda çäre görüp bermesini sizden haýyşt edip soraýaryn, hormatly Arkadagymyz! Mundan soň watandaşlar gelin-gyzlara garawul goýalyň. Eger siziň aýalyňyza, gyzyňyza biri göz gyzdyrýan bolsa, hökümetde işleýän tanşyna para berip, arkaýyn gelniňizi ýa gyzyňyzy zorlap biler. Siz polisiýa, prokuratura, hatda baş prokuratura arz etseňizem, hiç kim sizi diňlemez. Olar Asuda Asman, Arkadag ýyldyzy barada doklad ýazmak, çäre gurnamak, halka, esgerlere, talyplara Gahryman Mähriban Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz Kerimguly, Ogulabat we beýleki nurdan dörän ýöne nähilek gahrymanlyk edeni bilinmeýän gahrymanlar barada uzyn-uzyn wasp etmek bilen başagaýdyr. Sebäbi wezipäni alan wagty Arkadagymyň ynamyny özlejek, Arkadagyma gulluk etjek diýip kasam edýär. Serdar Mälikgulyýewi Türkmenistanyň Baş prokurory wezipesine belläp, Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesinden boşadýan Mälikgulyýew geljekde bu wezipede nähili işlejekdigi barada aýdyp berin. Hormatly Belent Sekirdar Şirin! Şu gün maňa ýene bir ýokary jogapkärli wezipäni ynanýarsyňyz. Milli namyňyzy ödemek üçin gijämi-gündiz edip işlejekdigimizi Size ynandyrmagy uly hormat bilen haýyşt edýärin. Mälikgulyýew mukaddes tugumda tagzym. Hormatly Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy! Şu gün Siz maňa ýokary jogapkärli döwlet wezipesini ynanýarsyňyz. Siziň beýik ynamyňyzy ödemek meň üçin uly jogapkärçilik hem borçdur. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz! Ata Watanymyza, halkymyza, Size, Gahryman Arkadagymyza wepaly bolup, ak ýürekden, yhlas bilen gulluk etjekdigimi ynandyrmaga rugsat ediň. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun! Siziň problemalaryňyz olar üçin çözseňem, çözmeseňem bolýan ownuk meseleler. esasy iýjegiňe ýetmeýän aýlygyň üstüne köpräk para alyp, pul gazanyp baýamaly. Birden narkoş arkadagyň elinden basylaýsak, türmeden çykyp daşary ýurda gaçmak üçin köp pul gerek bor diýýärler. Meniň sözlerime Daşoguzda bolan waka şaýatlyk edýär. Iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýedinji martynda çaga üstünde bäş gezek operasiýa bolan maýyp Selbi Gulmyradowa bir çagasy bilen atasy öýüne gezmäne gidýär. Gije öýüne dolanmak üçin taksa münýär we şofýor Nury Öwezow Selbini gitmeli ýerine düşürmän, öz öýüne äkidip, bir gijeläp zorlaýar. Garşylyk görkezmäne güýji ýok. Ýanynda gijijik çagaly aýal Är öýüne gitmän göni prokuratura ir bilen gidýär. Bu gün sekizinji mart. Aýal-gyzlaryň baýramy. Biz dynç alýas diýip hamana öz baýramyny belleýän ýaly mes prokurorlar naçar aýaly kowýarlar. Selbi öýüne gelip, ärinden gorkup wakany aýtmaýar. Äri bolsa ýüzüniň soluklygyndan endamyndaky gök tenşikesleri görüp, näme bolanyny aýtmagy talap edýär we derrew polisiýa çagyrýar. Polisiýa sürüjini tapýar. Jenaýatkär hemme zady boýun alýar. Alandan soň işi Gubadag şäher prokurory Çary Frahada geçirýär. Jenaýatkär Öwezow Nury işi ýapmak üçin Nuryýew Azat diýen polisiýa dostunyň üsti bilen prkurora on müň manat para berýär. Prkuror öz gezeginde Selbini çagyryp, Bir adamy ýakma, akylly bol diýip ýaraşmagy haýyş edýär. Gany depesine üýşen aýal, Näme üçin o meni ýakdy? Men näme üçin ony ýakmaly däl? diýip, gykylyklap öýüne gaýdýar. Utanjyndan köpçülige çykmaýan är-aýal gybatçylaryň üsti bilen prokurora para berlenini eşitýär we para alyp işi ýapdylar diýip, has ýokarrak etrap prokuraturasyna arza ýazýar. Etrap sülçüsi Arslan Babakulyýew işi öwrenýär we parahor kärdeşiniň götüni ýapmak üçin naçar maşgala öz-özünden köşeşer diýen umyt bilen ara bäş-alty aý wagt salyp güýmeýär. Ahyrsoňy Selbini çagyryp, Zorlanar ýaly sen gyz däl-ä. Bir gezek bereniň bilen hiç zat bolmaz diýip, hakyky binamys kezzaplygyny görkezýär. Içinde ary köýen är-aýal Türkmenistanyň Baş prokuraturasyna arza ýazýarlar. Iş derňelip başlaýar. Jebir çeken öz islegi bilen tenini satypdyr. Hiç hili jenaýat ýok diýip, karar çykarylýar. Netijede, jelepçilikde tutulan adamy balagyna çenli soýýan polisiýa prokurorlar bu gezek hiç kimi jogapkärçilige çekmedi. Ýöne maýybam bolsa gaýduwsyz, mert gelnimiz Selbi Gulmyradowa we äri yzygiderli hereket edýär. Bizem olary köpçülik bolup goldalyň! watandaşlar, goý, hiç kimiň ar-namysyna degilmesin.